Dejjem sħaqna fuq il-mod li bih Alla jgħix fil-qlub ta' dawk li jgħixu fil-grazzja tiegħu. Il-preżenza t'Alla tgħix fil-familji b'saħħithom u ta' vera, bl-inkwiet u bil-mewġ qalil li jiltaqgħu magħhom imma wkoll bil-ferħ u t-tama. Il-ħajja fil-familja tagħmilha diffiċli għalina li ngħidu kelma boħra jew nuru wiċċ bieħor, ma nistgħux nieħbew wara maskra. Jekk din l-verità tkun ispirata mill-imħabba, allura l-Mulej jgħix ġovina bil-ferħ u l-paċi tiegħu. Il-qdusija tal-imħabba tal-familja hija msejsa fuq qatt kbir ta' ġesti żgħar imma sinċiri. Alla jgħix f'dik il-varjetà ta' rigali u laqat li jsostnu l-komunità. Dan li ftehim iqarreb flimkien l-umanità u d-divinità għaliex mimlija bl-imħabba t'Alla. Fl-aħħar nett, l-ispiritwalità taż-żwieġ hija l-ispiritwalità tas-siġill li fih tgħix l-imħabba divina.
il-Papa f'kapitlu disa' u interessanti li jħallih għall-aħħar biex propju jisu jagħlaq kollox bih, jagħtina din ir-riflessjoni li tfakkarna xejn ġdid Nafuha, imma ġieli ninsewha. Illi f'dak kollu li nagħmlu fil-ħajja ta' żwieġ u l-familja hemm l-Ispirtu ta' Alla. Huwa spiritwali. U dan hu punt interessanti ħafna, meta l-Papa qed jitkellem fuq l-ispiritwalità ta' żwieġ, mhuwiex jitkellem fuq kemm immorru quddies, fuq kemm qed nitolbu rużarju, fuq kemm wieħed imur għal kupp tè jitlob, Dawk huma importanti, huma importanti bħala għajnuna biex iż-żwieġ ikompli jkun iktar spiritwali u qaddis. Imma l-Papa jagħmilha ċara, u hawnhekk jibni ħafna fuq it-tagħlim tal-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni għax kien jenfasizza ħafna dal-punt, illi min qed jgħix il-ħajja tal-familja huwa diġà spiritwali qiegħed diġà jgħix il-qdusija fl-azzjonijiet li jagħmel fil-familja stess, l-azzjonijiet ta' mħabba, dak kollu li jagħmel bil-paċenzja, dak kollu li jagħmel bil-ħniena, dak kollu li jagħmel bil-ħlewwa. Kull meta joqgħod lura biex jikbru l-membri l-oħra tal-familja, biex jikber ir-raġel, biex tikber il-mara, biex jikbru l-ulied. Kull darba wieħed jew waħda toqgħod ftit lura jew tagħmel pass, anke ġej ta' sagrifiċċju, biex iżżur 'il xi ħadd membru tal-familja li ilha ma tara, kuġin, tiju anzjan, omm li hija anzjana f'dar tal-anzjani jew forsi tgħix weħidha. Papa jgħid, u din għalina hija konsolazzjoni kbira, Kull meta aħna nħobbu fil-familja, kull meta nuru kompassjoni, kull meta nuru attenzjoni, aħna qed inkunu spiritwali. Il-Papa, li huwa realista, jaf ħafna s-sitwazzjoni tal-familja, jagħlaq dan id-dokument sabiħ b'din it-talba lill-familja ta' Nazaret. Li jiena nixtieq nagħlaq ukoll dawn is-sett ta' riflessjonijiet b'ċertu espressjonijiet minnha. Hekk Ġesù, Marija u Ġużeppi, aħna fikom nikkontemplaw is-sbuħija tal-veru mħabba. Lejkom induru f'fiduċja. Agħmlu li l-familji tagħna jkunu tassew postijiet ta' komunjoni ta' mħabba u ta' talb. Però għamlu wkoll li l-familji madwar id-dinja ma jibqgħux jesperjenzaw il-vjolenza, il-kunflitt, il-firda. U b'mod speċjali, għinuna ħalli fejn hemm il-weġgħat u l-iskandli, insibu tassew il-faraġ u l-fejqan fil-familji tagħna stess. Ġesù, Marija u Ġużeppi. Għinuna nifhmu mill-ġdid is-sbuħija, il-qdusija u l-kobor tal-familja u kif din għandha post ċentrali fil-pjan ta' Alla. Ġesù, Marija u Ġużeppi isimgħu t-talba tagħna. Amen.